Insellmulkom sinjuri u nilqgħukom għal shooter dawn huma l-Euros.
Xiri anka mandu flus, rajtu. 15 euros.
Jekk għandkom xi ħaġa interessanti batu inna hawnhekk. Għaliex qed iżomm il-flus fidejk? Għax ma smajtx illi il-Bank Ċentrali Ewropew ħajkun qed ibiddel id-disinn illi hemm fuq il-karti tal-Euro u bdiet tnidiet kompetizzjoni sabiex eh, eh, tkun tista' taqta' Bħalma kien għamel minn fuq l-arma dawar. Eh, proset, tajba. U kulħadd jista' japplika. Kulħadd imma hemm żewġ kategoriji. Hemm waħda arti u kultura Ewropew li da tista' ġib binjiet, artistiċi u affarijiet nies importanti fil-kultura. U l-oħra għasafar u xmajjar. Xmajjar.
Aħna kena l-imsida, missa jisomma ħajranġaw l-għiri. Kultura, għanna biex nidħlu għalija. Kultura u koll.
Għasafar?
Xa safar, għasafar, t-tara baqax għasafar, għattal għole barra minnaw, kondo. Ewro Robert Jolly! Ija zom, da kif tħaltilna fil-programm inti? Għax hekk irrid nidħollok fil-programm, all right? X'affarijiet daw qed titkellmu, l-Ewropa erditna lil naqas baqa' safar xi tridna nikkaċċaw. Ija l-Ewropa naqra strit fuq liema safar tistgħu tikkaċċaw leh, għax jaqbżu għall-asfur. Ej, għallina l-kaċċattulu jalla minn ħajaqbeż. Ija ma l-asfur ma jitkellimx. Ma ma jitkellimx, taqsem. Wajma, wajma mhux l-istess ħaġa. Kaċċatur. Lilek qed ngħid. Naħseb għalih da waj ma mala ħammwarru. Le, le, le, le, ejja, għalax qed jagħmlu daw tal eh, Mela,
forsi nsolvu l-problemi. Eh, fuq kollox dak kull ma titkellmu fuq id-disin fuq l-euro, sta tifhem? Ah.
U kulħadd jista' jagħmel il-resign hawn. Eh, ħajpoġġu għasfur fuq il-flusa, tifhem? Ma kulħadd jista' jagħmlu resign. Hemm kompetizzjoni anke inti tista' jekk trid. Tajjeb, mela jiena fil-kas taf li masfur nitfalhom. Eh, li masfur?
Dal, purċinell.
U għeja tuqot tajja, Roma. Eh, vera purċinell u għasfur għanu riwle, ga, da, purċinell. Matem il-purċinell tal-bahar u koll. Eh, Mada tal-art. Issa fim, li tajba, mela allura se tpinġi il-pulċinell. Issa jgħanna rridu ndaħlu l-kultura, jew nis famozi,

Hi, daqshekk kaċċatur għax ħadd daħħalna fl-imkwiet. U ħammor għan xaħat ieħor, dan jgħidilna jekk niksru wiex il-liġi għalhekk ħammor nkellmu l furban number one.
Huwa legali jew le li tittallab il-flus lil min tara d-dej fit-triq? Mm, għandek xi ħaġa l-flus għalija. Le, mhux suppost. Mhux suppost, illegali ġifieri. Illegali, billi rrid imur jaħdem għalihom hu. Ekku.
Biex taqla l-flus titbati, jew ma jiġux mix-xejn. Ġifieri ma tistax tmur tittalla biex niftehmu titlob il xaħat. Jiena ngħid għalija ma toġobnix li jiġu jitolbu. Pajjiżna ma jippermettix li għandu jkun hawn nies tal-laba għax hawn għajnuna biżżejjed mill-Gvern u tal-mistħija pajjiżna fil-pożizzjoni li qegħdin li jkollna t-tallaba. Ora, jiġifieri jiena ma nistax niġi nitolbok xi ħaġa għall-flus? Le, li tagħti volontarjat bil-qalb kollu u l-Maltin jgħinu ħafna. Imma li jiġi bniedem fuqek u jitolbok. il-flus eh, nara tal-mistħija għal pajjiżna. Safina fini hija legali. Illegali, ma nistax. Hekk jidir li, safina fini hija legali. Għandek xaġa għal flus fuq hekk. M'għandi xejn. Le,
Illegal.
Illi illegali ma tistax. le ma tistax, skont għal xiex il-flus.
Ma mhux il-punt, ġifieri jekk jiena niġi fuq hekk ngħidlek sinjura tini xaġa għal flus money please. Legali jew le dik? Le.
Illegal, ma tistax? Le. Ora, issa nara x'jgħidli l-avukat. Grazzi. Le, mhijiex legali. Dik tiġi kkunsidrata bħala molestja, li inti qed timmolestja lil xi ħadd f'post pubbliku. Għalhekk mhijiex legali inti titlob il-flus f'postijiet pubbliċi.
U dak kien kollox għal-lum, sinjuri, nispera li ħadtu gost. Jekk le. Niltaqgħu għada, forsi tiġi aħjar. Ċaw.